eh? Oh, makadii makadii makadiiko hama makadiiko makadini kurisaiko kumativi mana this is your girl cookie lion muchembere wedziva the only juzu huh? the only one juzu inoziva zvairi kuita huh? guys how are you i love you so much shona can you give me my lip gloss there please

ndati ndingoyopana patimbotaurawo nyaya nguva yareba ndanga ndinge ndakarara ndikaroteswa hope hope dzandaroteswa nhasi ndanzi ndiuye kuzotaura ne one or two people here kana munhu yaaripo achazvinzwira e, nyaya iripo yandoda kutaura ndeyekuti panyaya dzemanjuzu people they don't understand kuti mazuva ano munhu anokuti iwewe enda ku kunonzi kuyuku enda kunotenga machira but musingazive kuti machira aya ari kutengerwa nenyaya yei and haisi nyaya yekuti kana uchinge warota jira obva wati amai ah, wee ndanzi ndinotenga green Mai wee nhasi ndanzi nditenge blue. Mai wee nhasi ndanzi nditenge white. Pachi pamwe muchembere Sandra Matapura. Muri sei muchembere? Um, wangu Josi inini ndiri munhu wekuti i can brag when it comes to caring and loyalty ndiri munhu ane rudo and sometimes i don't think it's me sometimes ndofunga kuti zvinhu zviri pandiri that's why you see i'm very picky i'm this and that but zvinhu zviri pandiri zvinondichengeta ende zvinotaura neni nerudo Eh, thank you so much for your wonderful comment. Yakanaka zvinokudzwa zvamataura. Imba yakaipa ipindwe nemunhu wese wese. Josi wangu ataura chokwadi. Ndiri munhu wevana. Akurewo tanzi ndinovapa masweets. Vana ava vanoyamba munomu whether ndavapa chekudya kana handina chekuvapa vanoramba varipo. You understand? saka what i'm trying to say ma guys nyaya yemachira ndakasangana nevanhu vakawanda vakataura vakati ah ini ndanzi zvoni ndine njuzu munhu wese ane njuzu munhu wese ane mudzimu but hausi mudzimu wese unosvika hadzisi njuzu dzese dzinoita zvadziri kufanira kuita manzwisisa ende munofanira kuziva kuti pane mweya womvura mweya wotsvina pota mweya wakanaka saka don't confuse the two sometimes iwewe unogona kunzi une mweya womvura waita mweya womvura muri kukanganwa here makare kare kune vanhu vakafira mumvura saka maspirits yao they are lingering around looking for people like you to talk to about chi kuti hanzi endi nemanjuzu especially izvi zvekuzonzi wakura iwe wauna kurota anything hauna kunge waitwa anything because munhu ane manjuzu anotanga kuita kunge munhu anopenga so wanzwa unogona kusimbisa munhu here kana ane chipo but chichida kusimbiswa kusimbisa chipo kunonetsa madzimai nokuda kwekuti pachipo apa ka imimi chiri kuita kuti orit inini what i can tell you paula paula michigan what i can say kuti chipo vana vangu kani guys i'm not buying food if youare misbehaving i'm on call you remember this is my business i work from home right

okay i'm sorry i can't find you but pane mukadzi anga achivhunza kuti kusimbiswa can i tell you something ini ndakakura ndichiudzwa kunzi ndine manjuzu no no no no i'm lying ndakakura ndichiona njuzu ndakakura ndiri munhu wekuti ndikaenda kana paosheni ndikasvika kana pachichichi ndinotanga kubehavha fani so mai vangu chaiyo chaivo vaigara vachitondiudza kuti a ah, iwe indokurota watorwa nenjuzu saka handiziva kuti zvinorevei you understand saka ndobva ndavati a ah, njuzu what do you mean because ini asingazoti njuzu chii zvikanzi a ah, pane pane mukadzi akaita kunge murungu fishi chichichi but njuzu dzese hadzisi varungu kutori nenjuzu dzevanhu vatema chaidzo chaidzo wanzwa kunoita njuzu dzemaindians dzinoita njuzu dzakawanda saka ndinoshama vanhu vanotaura kuti hanzi njuzu must have

ohe wadvunza kuti unoenda kunani kuti ubatsirike panyaya yekubatsirwa inonetsa pola michigani ndeyekuti unogona kuda kubatsirwa nemunhu munhu iyeye ada kukubatsira here ari kuchiva here chipo chiri pauri ari kufara here kuti iwe uzosandisa chipo ichi because mazuvano kushandirwa nemunhu it's about gambling wanzwa unotozvinamatira iwewe kuti uvhunze musika vanhu kuti aiwa kwandiri kuenda uku kwakanaka here masango amati mndipinda aya machena here chii chandichasangana nacho iwo madziva mati tiendayo imomuninga mamuda kuti tipinde muchaita here zvinofanira kunge zvichiitwa zvibvunze iwewe ndosaka uchiona ndichigara ndichitaura kuti chika zvakanaka kuti munhu agare ane bute rake zvakanaka kuti munhu agare ane chii ane zvinhu zvake chinhu chakanyanyokosha madzimai mukaona sauti iyi ipure white salt iyi manzwa kugeza nesauti iyi usati waenda kana kubasa chaiko chaiko makomborero yandesende makomborero saka haisi everything about kuti hanzi ungoenda kune munhu muchibatwa musoro muchinzi he mudzimu nemashave he tida kutanda zvakati munenge muchitokanganisa because vanhu ava vagara varipo vanhu vakafa maspirit they will still ling around if they don't uh, eh, uh, eh, ling around you they will ling around your children they will ling around everything you own but not your dogs or your cat or your snakes but they will ling around You understand? And if you wanna talk uh, muda kuona chimwe chinhu vanhu vamakavenga imimi iwo kakura uchitaura kuti handidi munhu anoita zvemudzimu handidi munhu anobhilivha manjuzu mwana wako anobva aita the same thing ichocho chekuti you can control iwo unotozoona kuti ah uri kukanganisa my darling i don't heal people handiti ka ndinobatsira vanhu ne only bin zvandinoziva kana kunge mbuya vapinda kana kunge sekuru vapinda kana kunge njuzu yangu yapinda but right now ndiri kutaura ndiri munhu handisina kugarwa ndiri kungotaurawo chidzidziso chekuti chimwe chinhu chakakoshaka isauti nebute vamwe vanhu vanobva vati mai wee ndiri kuda kudai muri kuona bute rangu iri nderehondo iri bute mwana muzezuru mwana wekumarawi mwana wekumasvingo mwana wekumozambique munhu wese anoziva kuti buti iri rinoshandiswa handidya pakushandisa bute apa pakureva kuti iwewe wabvumirana nemadzinza ako kuti ndichinge ndauya kuzokushandira are they okay with you inini ndikushandire because iwewe unofanira kutanga wazvibvunza kuti orit ndiri kutadza kuenda inini kuchechi ndinofanira kuenda kun'anga n'anga ichandipa mushonga ndosvika kun'anga ndopiwa mushonga wangu uyu asi ini ndambotanga here ndazvibvunzawo inini kuti mushonga uyu uchashanda here because mushonga haubatire pasina chironda ndosaka ndichiti kana ndichinge ndichitengesa mushonga iyi mushonga yevarume iyi imi marume kana musingamire mboro huyai pano uyu mushonga uri raiti zvekuti unongodya one teaspoon unogona kudya muyogat unogona kuisa mudoro but huyai pano kana mboro dzisiri kumira nyaya yenyu yema two minutes ndanzwa nekuti munenge muchingotukwa pano iyi inoita kuti mboro imire at least three four times maraundi aya iwo mushonga uyu uyu uyu aiwa ndewokudzinga mhepo uyu ndewokuisa mumba keti how are you my darling im looking for you da kukurova keti mira ndimboita zvemanjuzu pana uyu mushonga uyu ndewokudzinga mamhepo uyu handiti ka saka inini i love you too my darling mama inzwa imwe mama tami kana mukambondionawo ndisingatauri am sorry ndeda kukumhoresai mese guys i love you you know cookie loves everybody yeah saka um, my, mama atami i love you okay i'm so sorry i know sometimes remember kuti ndishout out mama atami shout out to you i love you girl aha saka ngekana bute range handiri I'm sorry. Ndida ngokuudzai something nenyaya butei. Muri kuona butei? A pinch of butera munotora munoisa kuruoko rwenyu awandika. Muchinge matora munotora neruoko rwokurudyi moisa pasi. Muchinge maisa pasi kupfugama mune makatarisa kumabvazuva. Zvamunongoita kumapostori kwenyu kokoko. mune makatarisa kumabvazuva kudai makatarisa kumabvazuva munokumbirira muchinge makumbirira uri kubva kusouth africa iwewe handiti uchakumbira kuti yaiwaka pamusoro ivaridzwe nzvimbo ino because iwe uri kugara musouth africa isi nyika yako handiti ini ndiri mwana wekumarawi even ndiri kuzimbabwe ndinotokumbirira kuti pamusoro iva nzvimbo yemunhu ndosaka muchiona inini matare angu anonetsa kufixwa muzimbabwe anotoda munhu wekumalawi sometimes you should understand kuti mudzimu dzedu mweya dzedu manjuzu edu zvandinoita inini kumalawi nezvinoitwa kuzimbabwe nezvinoitwa kuzambia nezvinoitwa kusouth africa zvakasiyana asi mwari uyu mumwe chete handiti mwari uyu mumwe chete muri kundinzwisisa mwari mumwe chete mwari uyu ndiye one iwo wamunoti god ndiye mwari wacho but iwewe uri mwari wako pauri because iye mwari akataura kuti as he is so awe saka iye ari kutaura kuti zvandiri izvi so iwowo uri meaning kuti usamirire kuki kuti auye kuzokubatsira iwo namata utange waudzwa kunzi kuki uyo akandipa bute richashanda here because inini ndiri kushanda according to what i know but you have to help me too Yes, salt get rid of bad lucks and salt inini especially like this type of salt or um, imwe yacho iyi inonzi chiko izvi zvinhu zvacho zvakawandisa izvi mm. ii pane vanhu vaive vaneti vane manjuzu vasikana vane manjuzu thank you so much roy tinasha was looking for you vanhu vane manjuzu munoona sauti yegreen iyi ndoyamunogezesa uri kuona jira rangu randakapfeka iyi ende sauti iyi inonhuwirira ndeye vasikana vemumvura uchiziva kuti uda kugadzirisa chivanhu chako wega iwowo hauninde kuenda kun'anga ndine vanhu vanopupura pano vandakabatsira kutovaitira matare through this phone vakanogeza vakanoita zvese zvandakavaudza ndisina kuvabata ende nanhasi zveso vakatenga mota asi vaidyirwa mari vakatenga imba because vaidyirwa mari unoenda kune munhu wekuti anokuudza iwowo kuti ndipe 60 eh, eh, 60 dollars just for consultation handitya wamupa 60 dollars iyoyo achada imwe mari achada imwe mari achada imwe mari but iwewe uri kuda kubatsirwa handiti saka sometimes ndosaka mwari akataura kana mubhaibheri handiti make sure kuti iwewe kana uchiziva paumire do it yourself ndosaka zvichinzi as he is so are we that means mwari kana achikwanisa kuheala you can heal yourself you can pray for yourself this salt its magical inonhuwirira inoattracta varume inoattracta mhene uri kuona inoattracta vanhu vane mari you understand inoattracta vanhu vane mari ukaisa sauti iyi unoswera uchinyengwa unyengwe nana balance unonyengwa nevanhu vane mari

okay sorry guys i'm looking for this salt ya iyi salt iyi hani muri kuona aiwa salt kana ichinzi salt yemanjuzu iyi does not specifically mean kuti inoshandiswa chii nemanjuzu chete kukuudza kuti kana uchinge wakupenya unopenya zvakasiyana nevamwe manzwa vamwe wenyu mune makatemwa nyora muri vana vadiki musingazivi kuti moita sei but mukadzirabha sauti idzi modziisa kagodo apa pagodo apa kagodo aka zvinopera manzwa ndozvandakuudza iti the little things that you think they don't work unoziva sendi chairo chairo sendi beach riyani ukaritora ukarisanganisa nemukaka nesauti yemagodo ozvinamatira paozvigezera do you know kuti unoita maraki iwewe Inin the reason why I don't go kuti vanhu vandishandire vandibate musoro wangu vaite se because I'm one person and I'm gonna tell you the truth ndakadyirwa mari nevanhu vakaitwa ngana boat cut indakadyirwa almost 3000 just trying to fix I'm talking about 3000 not bonds US dollars not ka one mwanchaja 500 mwanchaja 800 mwanchaja svikiri ndikaendeswa kumvura handiti ndaendeswa kumvura nemukadzi uyu amene kwaakandiendesa kunenge ku kwakaita kunge kunana dombo shava when i got there i could feel kuti ndikunzwa njuzu ndikufila kuti spirit yandiri kunzwa ndikunzwa munzeve dzichimerera but iye i think she saw something then obva anditi inini o oh, eh, you should go on your own eh, get in the, uh, uh, like zvezvekuti pinda mvura ndapinda mvura muye i don't know whether she thought i'm not coming back or i'm not doing what what i don't know you understand ndakabva ndaita sei ndakabva nda kunonzwira sei ndakabva ndangirikina ndapinda mvura imomo ndapinda ndakanyatsotaura ndikati kana mune zvamuda kuita itai because where im standing right now ka andingambobva all the way from europe kuti ndiuye pano kuti ndizofailiwa just because somebody is telling me kuti ndipinde umu iyari yarifanira kundigezesa ndakapinda mumvura ndikazvigezesa ndega but pandakazobuda mumvura imomo three of my machira akadisappear akatorwa kudai zvekuti dai ndaida kuadhonza ndaitorwawo saka ndakabva ndaasiya achienda aenda machira iwo ndakasarwa ndine three ndandine six ndaningirina ndadaro ndakazotorealiza kuti pandakazoroteswa hope ndandakaudzwa zvikanzi munhu anga akakutengera machira uyu anga akakukanganisa eh, my friend achihoro vanozviziva anonzi flamboen queen anozviziva kuti ndakatombomudza nyaya iyi munhu anga akanditengesera munhu anga akanditengera machira angu achizviti ndisahwira wangu anga akashereketerwa machira akaenda ega kudai machira ega akapinda ega kudai pinda ega kudai kuenda kuenda kuenda ndiye kuenda you understand me aenda ndakadzoka ndikatoudzwa kunzi no pane jira rimwe rauri kufanira kutotenga izvi zvinhu izvi ndakatoudzwa unoziva zve zvekuti unotasana nemunhu so akakutasa munhu masi kudai ndichiudzwa ndichitotaura kudai um no problem orit ah, orit ndonyaya yacho no problem ndikatoita zvandakaudzwa nokuda kwekuti ndakateerera chi your inst my instincts sometimes shamwari ka you don't need cookie you need god as in kuti mwari ndiwo munhu wese when i say you need god inyaya yekuti ndinoda kukuudza kuti mushonga chaiwo chaiwo wandinotengesa uyu mushonga uyu ukawisira murume muchikafu whether take away uyu mushonga ndinawo wakawanda but this is the last uh, batch ndinawo mou maona e eh, ukaisira murume wako mushonga uyu kapinchaka kangori kaduu whether i take away ifried chicken whatever but musazoisa mufish anotsvedza musazoisawo muderere anotsvedza musazoisa muhuku because inopara pasi but all those things ukangoisa kamushonga kakwako munoswera wanakirwa ende kupfuhwira murume irudo ayini nandipfuhwire murume ondoda umusiyai mm. ndinotomudyisa because ndoda kugara naye varume anonetsa vane mweya dzetsvina anenge ane mhepo dzekumusha kwake saka the only thing you know do is unongomupiwa mushonga odya You understand? But that says nothing to do nemanjuzu because manjuzu ari opawo manjuzu futi you are forgetting kuti munhu ane manjuzu sometimes you don't even need kushandisa mushonga manjuzu anohypnotizer manjuzu anokuita kuti utyoke brain unorelaxa unotyoka brain kana uri munhu anogara nemukadzi ane manjuzu unotyoka brain because unopfala avaitirwe zvekumhanya vanhu vanenge vakapfeka machira aya because iwewe the minute yauchandituka kana ndakapfeka jira iri iwo ndioneta munyama ini ndongoenda ndongonaudza vekwangu ndopaunozoona mba izvezvo kutika ini nde ndakaroorwa kana for ten years also ndoona mangwana murume wangu handisisina why zvimwe zvinhu izvozvo zvinokonzeresa nenyaya yemachira because jira iri randakapfeka rakakosha kana uchinge uda undituka unondimirira ndobvisa jira rangu handiti unondimirira ndobvisa jira rangu asi ukandituka ndakapfeka jira iri washora zviri pandiri mwari ndiye mukuru mwari ndiye akasika manjuzu mwari ndiye akasika zvese zvatinotaura pasi pano iwewe its up to you who you want to follow its up to you kuti uda kupinda papi chechi haina kuipa asi don't be confused by a bible because kwasainaya mvura kuzimbabwe kwakairega kunaya taita se vaienda kunononamatira mugombo kunovhunzira kuti aiwa ka ko mvura haichanaya tipewo mvura saka todyei mvura yotanga kunaya waizosvika kumba mvura yanaya handiti asi inini handimanikidze munhu kuti ataure kuti aiwa chivanhu chakanaka handimanikidze munhu kuti ataure kuti chivanhu chakaita sei chakanaka muchembere diana samkange a ah, makadiko muchembere aiwa svikai zvenyu manake aya saka Hi guys, sorry. No, ukamupfuwira Manchester msina. Ukamupfuwira munhu wako. Yeah, you come to me, I don't mind kandi you. Eh, mushonga ndewangu. Ko ndikagokupa izvi zvinovava here asikana? Isu dzimba takatodzitangoka idzi dzisusu. taimbozviziva here inini ndakatoona kuti pandakagadzisa chivanhu changu zvinhu zvangu zvaindifambira asi ndaifungawo ndine munyama manzwisisa ee kuroorwa nadziva ndakaroorwa but amushonga handiregere kushandisa because varume vanonetsa ini ndinotengesa all sorts of mushonga ndotengesa mushonga wokuti muiri udziye ndinotengesa mushonga wokuti murume azive kuti akabva kubasa anopinda mba murume afanopfuurira achienda kubhawa akapfeka uniform ngaadzoke mba ozoenda kubhawa ende kana achienda kubhawa anofana enda newe ah ugosarirei these are modern days this is 21st century hausiwe mba uchinzi hanzi ye uchabika hee ozonzi hanzi ye dzisasadza kana kuti sadza riri mumicrowave kana sadza riri moma tinoenda tese kubhawa ikoko chauri kuita ichocho ndechandechiitawo chaukandiroorera chi ndosaka muchiona inini ndakavengwa nevarume vakawanda because am that kind of a person yekuti ndinosapota vakadzi handizi even though am by i don't mind but ndinosapota vakadzi because ndinoziva kuti vakadzi vakamira se you understand saka pana painini ndinotaura zvandinotaura ende ndikutaura pangu pachokwadi ndikukuudzai kubva ndine nine years ini ndaitoita kunge munhu anopenga ndakambonyura but i didn't know kuti ndakanyurire imvura ndakazongozviona ndadzoka pamusoro pemvura kudai ndaendeswa kuleki ndosaka ndisina kumvera ndamboenda kuleki nanhasi ndinogara ndiri kuzimbabwe but handiende kuleki ndakanyura mumvura chaimo chaimo kunyura but i didn't drown ndakazongozviona ndadzoka handiti i don't know kuti what happened handidi kunyeperawo ndakaona fish handidi kunyepera pane chandakaona handina chandakaona ndiri kungoziva ndakanyura chete ndakapinda pasi pemvura ndichonzwa ndichitsika matombo kudai so pandazongodzoka pamusoro but pandakadzoka i remember ndichibuditsa mvura mumhuno nemukanwa ndikatovhunzwa nevanhu vanga vana neni kuti hanzi kongo oenda kupi i couldn't explain myself the only person i told was my grandmother vakanditi nyaya idzo dzadzitaurwe he my way he usataure zvinhu zvakadaro ndikatara ndikati no i have to talk about it because you know what it's important good evening you understand it's important then obva vandifonerera mai vangu mai vangu vavagarika kuzimbabwe mai vangu vanditi nini ah unoziva ndakakurota uchitorwa nenjuzu ndikati koindava zvikanzi ndiri kutokuudza ndakakurota uchitorwa nenjuzu ende baba sinombopera kana one week ndo zvinhu zvanga zvaitika saka was so scared kuenda kulake and am that kind of a person noti ndikangosvika pamvura so ndotanga kuzarirwa ndotanga kunzwa kunhuhwa kunzwa kunge ndoda kudya fish isina kubikwa ndoda kudya mamuscles asina kubikwa maoysters chaiyo chaiyo ndinongoaita yongoisa lemon ndodzandura ndabike you get me because ndinonzwa something pandiri so kuti aiwa chinhu ichi chakuda kuuya handizive like the feeling yandinofila especially kumanjuzu angu its too powerful eh, uh, hold on i'll answer you its too powerful you understand saka ndinoita zvezvekunzwa kunge john i think i need a cigarette

Cause one day pandakaisiya apa ndakaona vachislower down. Okay darling, it's fine. I need a cigarette. Ndogona kuipaka ndozibvisa. No, it's fine. All right. So what I was saying okay, two minutes, I'll come back. Okay baby. So what I was saying panyaya idzi ndezvekuti uh, where was I? I'm sorry. I got distracted. kana andizive ndine ndakuda kugarwa sometimes i feel like i need a, a cigarette mm, what was i saying guys Uh, number dzasisangu ari kusouth africa vanonzi sandra the reason why i didn't give you guys the number is because ndakamirira box rangu rabva kuzimbabwe neri kubva kumalawi because pane murume abva kupi kumalawi ari ari kufanira kuti atore box riri kuzimbabwe then oronorisa kusouth africa anodriver gonyeti so he goes all the way south africa malawi zambia so ndine box riri kubva malawi nebox riri kubva kuzimbabwe saka i need to combine them then ndosenda kusouth africa ndoboxes chasara because kuno kumaboxes andanawo they are enough for people who are in europe you understand and uh, everywhere but for people who, are, uh, who needs help ku south africa or zimbabwe or botswana sandra will be doing everything inini ndinogadzirisa zvinhu zvangu eh, ndichinge ndazvigadzirisa munotaura neni saka if there's anything you need its me iye ndingori messenger and she's a delivery person anongodelivera zvinhu zvatopera nothing else Do you get me ehe saka don't worry about the number tanyaradzwa number iri kuuya handiti ka but tida ku tiri kumixa guys i'm sorry vamwe wenyu hamufinde zviri fani vamwe wenyu mune muda kungonzwa zvemanjuzu chete hamudunzwa nyaya dzemushonga but pamushonga inini why inini ndakambokuudzai before why ndichishandisa chi mushonga pandinoshandisa mushonga mishonga dzandinoshandisa ndakambokuudzai my number one mushonga wangu inini muupenyu hwangu is this muri kuona izvi these are two things i use all the time bute rangu Oh my God, sorry. I think I did this for you last time. Salt yangu, ndorani yangu, bute rangu, zvinhu izvi. To me they are priceless. And the, the reason why ndichifarira ku advertiser this ndiri munhu wekuti ndinenge ndakashandisa maproducts angu ndiri munhu wekuti ndinenge ndichiziva zvandinenge ndakaita sei ndiani ka ah. ndinodii pandashanda mari haibude no unenge utori munyama uri pauri darling sorry pane munhu anyora in brackets uyu unomboshandirwa bute die please ona

okay kuti uzowana vanokubatsira unoziva manje ka njuzu dziri pakasiyana siyana guys munoziva kuti pane njuzu dzenhope pane njuzu dzakasiyana siyana i wish ka ndina sisi vangu panapa vanonzi diana samkange she is my inspiration And guys, I just want you to shout out to Diana Samkange. She's here joining our lives. This woman, akaimba song inonzi machembere ndimika munobarire munoziva chii like she she uplifted me and diana i'm going to tell you something kana uri munhu wekuti unoita zvemanjuzu nechivanhu sometimes zvinhu zvinombopresa pazvinopresa unoita kunge uda kupisa machira unoita kunge uda kukanda machira because unoita kunge wapindwa nemhepo isiriyo yanga isingafanira kunge iri musha mako saka what happened was the time you uh, you produced that song machembere ndimika munotarire nzira uh, unoziva kuti that day i was giving up and i don't wanna lie to you you inspire me do you understand me you are my inspiration chakanaka chakanaka mukaka urungwi ndito pandatokuona ndatotanga kusheka because muri vanhu vakuru and I respect you and I love what you do and keep doing and entertaining us at the same time uri sahwiri akanaka wokuti wangopopa so ende handidi kunyepera mwari nevadzima kukomborere i really love what you just did thank you so much diana samkangi uri munhu bo thank you so much she is so good i don't wanna lie akandibatsira nesong yaakaimba that time ndanga ndapererwa ndikati handichada ndaneta ndaneta because unoziva sometimes machira aya anosvika pakurema anosvika pakurema ndosaka ndichitaura kuti guys sometimes musazviremedze nezvinhu zvamusingazive ndine vanhu hobho vandakaona inini vakaita nhingirikini inonzi chii vakaita inonzi chii o e aiwa ndinoiziva gungwa ndiye rese ndinayo mama muri sei henyu makadii henyu muchemberi muri sei e saka chandachichaura ndechekuti muri kuona sauti sauti yemagodo iyi inini to me is very important because sometimes ka iyi yekuti munongowanza kuti hanzi yeda kushandisa chakati da kushandisa chakachada kushandisa sakati sauti yako iyi bute rako iri nerehondo nerematare handitika it depends kuti ndoda kutaura nenyaya dzei ndoda kutaura nevari kupi and i should be a very careful futi pakushandisa bute rehondo because bute rehondo ka haridi kuti munhu ushandise wakatsamwa manzwisisa vanhu vanoita munyama nazvo vamwe vanosvika pakana kuita maaccident akaipa because um, ndiani varudedzera toda kubigwawo asikana nhaiwe thomas chizhanje how are you darling thomas chizhanje uri sei uya utenge bute thomas ndine mushonga wako panapa ah, mushonga wathomas uri kupiwa thomas ah, thomas chizhanje uyu amaiwa zvangu ndine mushonga wako uyu thomas chishanje uya utore mushonga uyu ndibate kuinbox e ndiri kuda varume vanotenga mushonga uyu mani saka tinozoziva kuti zvinoshanda seiko varume vacho kana musingatotenga ndongoramba chingopractiza pana dziva chete tsom tsom ya yeah? you come and get your medicine okay this is yours thomas ya yeah? saka guys ndandiri kutaurwa pakuti inini nepandinoziva muri kuona muchembere napira vanoita zvechivanhu izvo i learn from her there's a time wokuti vanenge vachitaura nyaya dzavo vari kuseri vachiita sei sei tinenge chiteerera because pachivanhu hapana munhu mukuru tese tiripo pakudzidziswa tese tiripo pakuita sei pakudzidza saka hapana kuti hanzi e ini ndinoziva everything ho ini ndiri bho but munhu ane chivanhu manje nemunhu anenge ane manjuzu ake usapote uchiti pese pawanzwa n'anga pawanzwa mupostori pawanzwa zvakati obva wamhanya inini hangu ini i despise mapostori I know hangu kuti mungati anzi hey what what but ini I despise mapostori and I'm gonna tell you why ini ndisinga respecte ana madzibaba nokuda kwekuti ivo vanotaura kuti hanzi manjuzu imweya yetsvina mudzimu inyaya yetsvina asi ivo vanoenda kwatinoenda isusu kugomo redomboshava vachinonozvigeza ivo mumvura inogezwa nemanjuzu vachinonotora mazai mazai anoshandiswa nemanjuzu vanotora sisout sisout inoshandiswa nemanjuzu vanogezana nemukaka neraisi zvinhu zvinoshandiswa nemanjuzu saka pavanodedzera mapostori apa kuti hanzi kudzinga mutanda manzimai mudzimu nemashave uda kutandei chauda kutanda apa chii because zvese zvatiri kuita ndozvamunoita you understand you get me mm. uh, faith jeketa uh, eh, ndakakuudza kuti undifonere you didn't call me uh, i think um, next week hopefully I'm, I'm, I'm sending groceries so ndechida number dzevanhu vari kuzimbabwe thanks guys but i'm only buying for 10 people huh? That's why I was calling you to say, do you want me to get anything?

mm. saka do you understand me ndandapapi e eh, musapote munhu ane mudzimu nemunhu ane manjuzu ini i don't wanna lie to you ndakaita munyama nenyaya yekuti ndachingoti kwese kwanzi kune mupostori kwese kwanzi kune n'anga kwese kwanzi kune chakati ndaibva ndaenda epapa ndikudzoka ndee ndatorerwa kana mari akangu because yo nelaki rakwewo bandika richiva ndinoritora you understand even kungokubatana nevanhu so izvo zvandogara ndichikudzai musapone muchizadzana mweya yetsvina you understand munoita munyama wokuti munhu anongoerekana angoti eh munhu anongoti munhu anongoti apani mai vataura ava vakataura kuti hanzi ah inini ndinoita basa rekuti kana ndikashanda handibhadharwe mweya yetsvina unongotori mweya iwo wakaipa mweya wamadzinza asingade kuona munhu achibudirira zvinhu izvo zvinogezwa nebute zvinogezwa nezvinhu zvakawanda tine mushonga tine mamwe maantidox ekugeza anobvisa mweya dzakadaro inini ndiri munhu wekuti ndasingabate mari you understand but ndakaita time yekuti ndinobata mari ndikangotaura ndoda mari mari inouya some of the money comes from you guys mandisende ndikangotaura ndoda mari ndoda mari izvezvi pane munhu angouya ubva angondisiyira mari this is big money just to say buy a drink pane munhu akandisira futi mari mupaper one zuru akangondi just buy a drink you are a nice person an inspiration cooki ndinokufarira bhos unotaura chokwadi ndine vanhu vari kuaustralia vanotonditengera kana chii yes muchembere naphiri munoziva kuti muchembere naphiri you used to do my live shows a lot muchiticha mazuva ano i know it's because of the pandemic i don't mind we need to start doing it more because vanhu vari kurasika vamwe vanhu vari kuita zvezvekuti iye munhu akangofunga kuti ah horaiti ndanzi ndine njuzu munhu anobva azadza mapailo emachira kudai kwazadza mapailo emachira kuzviremedza nezvinhu zvausiri kutoziva zvinorevei you understand saka zvinhu zvakadaro zvinonetsa you need to ask yourself kuti oraiti ndanzi ndine manjusu akabva kupi it doesn't mean kuti hanzi you have to benefit but you cannot just take anything ndopakuzotora zvikwambo you cannot just accept everything you cannot be told by someone kuti hanzi you need like 20 machira he tenga jira rakati tenga jira rakati tenga jira rakati kunyeperwa chiri pauri wewe pane message yandakanyora muchembere napiri nezuro mama muremember mukacommenta this morning ndichitaura kuti trust your instincts no matter how stupid or how crazy you look those instincts will tell you the honest truth you understand saka iwewe unotaura kuti hee ndinonamata namata hapana chinonetsa pakunamata because manjuzu nemudzimu zvese izvi zvakabva kuna mwari asi pakunamata kwako usashore chinhu chandinobhilivha ini you understand because vamwe venyu mune makamirira mwari kuti akurescuwei but iye mwari wacho ari kutaura kuti ah but ini ndinobatsira munhu anozvibatsira ini ndinokumbirira ndinovhunzira ndinonamatira ndinopfugamira ndinogezera ndinosacrifice asi chese chandinoita handina ropa randakadeura vanhu vanotombofunga kuti asi ndinoromba here handiende kubasa i asi am comfortable handina chandinoshaya munhu wese anoyamba mangu muno manusiya mari handisati ndamboita day rekuti ndinokuudza kuti ndikuda kana ten dollars ndigoishaya handisati ndamboita day rekutaura ndikuda kutenga chakati ndigochishaya because im a blessed child i accepted what is in me instead of fighting it i accept it that's why even in the bible it's written greater is he that is in the world than he that is in what No, greater is he that is in me than who that is in the world. Sorry, I caught it wrong. Greater is he that is in me than who that is in the world. Than he that is in the world. Something like that. Munoziva inini mnda ane nguva ndisandavhura bhebhe. Pandinoriziva Bhaibheri. Ndakakuudzai ndakapinda Roma. Ndikapinda Zayoja. Ndandiri hure remachechi inini. A church prostitute. Handina chechi yandasingazivi. asi ndikakuudza ndaigara ndichirohwa ndaigara ndichitambwa rafu ndaigara ndichisafa ndaigara ndichisemwa munhu akandibatsira inini kugadzira zviri pandiri it was me handina munhu akandibatsira kusvika pandiri ndaiti ndikaenda kana kumba kwemunhu so you understand kunonoti andibatsire the next day yandine ndakuda kudzokera ndaimurota munhu yakapfeka kana black muchembere napiri inzwai makambondinzwa chiudzai nyaya iyi muchembere napiri listen do you remember ndichikuudzai kuti ndinoti ndikaenda kuzimbabwe kunoda kubatsirwa nemunhu munhu iye ndinomurota isidhi asina kupfeka o achindisvipira mate o achindiramwira kundiudza kuti hoo uda kudedza zvimanjusu zvako maida kufikisa handina kukuudzai nyaya yemuchembere napiri if you still remember in 2019 ndabva kuzimbabwe I went through a lot. A lot. I went through a lot. Saka inini ndinozvibatsira ndega handina ngange handinoenda ini. Mishonga dzangu idzi dzese dziri papa pamabox angu aya. Ndini ndinenge ndatozviroteswa ndoudza vanhu vekuZimbabwe enda pakati unonondicherera chakati. iwo enda pakati unonitenga chakati enda kwamachipisa unonditora pakati enda pakati unonditora chakati ndoya ndozvikombaina ndazvikombaina mushonga uya ungouya obva wangoti he mushonga wakushanda ndinotoita mazuva ekutoti kana bonde handirove bonde harirohwe unokumbirira uchinamatira uchikumbirira ende usati wabata unotanga wazvigesesa ndozvaunoona vamwe vanhu vanoda kuita kabhizinesi ekuti anzi dauda kutengesa mushonga apa iwo hauna chaunoziva hauna kana mpuya vari pauri asi because wangotora jira iri wapfeka wato n'anga musanyeperwe nevamwe vanhu vanotengesa mushonga manzwaka ziva chinhu chauri kutenga ziva kuti munhu yakachena here ziva kuti munhu ane godo neni here inini the reason why zvinhu zvangu zvichifambira vanhu vandinotengesera handiti two years three years makambonzwa kana kombrain yekunzi hanzi kukatengesera munhu chisina kushanda vagere vanhu vandakabatsira asi nini i thank god every day ndinotenda manjuzi angu ndinotenda maancestors angu kuti aiwa makandikomborera nditori munhu anotokwanisa kutoitira vanhu zvinhu zvakadai ndine zvinhu zvandinoona zvisingakwanise kuonekwa nemaziso angu aya kana ndakashama e eh, hani mandinzwa ndavhunza murume ndikati awa ndikunzwa kuda fodya asi fodya handiputi asi kana ndichinge ndamuona machira kudai samudem ndotonzwa kuti ah ndoda kuputa fodya ende ndinotoiputa because ndo zviri kudiwa ipapo saka unonzwa munhu akudatati hanzi heuyo ari rude heuyo haana kukwana ndakakwana pandakagara pano because mwari akandipa zviri pandiri dai ungori iweiwe inini kuki zvosoka dai uchizvida iwe because ndakakomborerwa im blessed im a blessed child ndiri munhu wekuti kana ndikaenda mvura kana mumasango ndinorespectwa Ah, indakaitirwa mweya ini nemapostori ah. ndakaitirwa mweya munyama wangu maybe bozi ndobva umarawi saka makaitirwa zvakanaka muchembere napii Indiroto kurota wakapfeka break kudai. Kutondiudza kuti hanzi ye zvakati zvakati. Zvakaoma. Zvakaoma ende zvakaoma. Rega ndizviputire zvangu. I need a glass of wine. Zvakaoma so. Don't mind people. Don't be used, okay?

Ani maona kana kuputa kwangu kwandiri kuita. handisitomboiputsa ichipinda mukanwa because ndakakuita fodya but sometimes ndinonyatsonzwa especially when im wearing this color ndinotonzwa kuti panapa ndakuda ku ndakunzwa kuda kukuma manje ndoda kutaura saka what i do is ndinongo ndine chingoiblower

it's not easy it's not easy guys um and it drains as well but i want to say something please